Għal stejjer differenti, spiss nużaw ismijiet differenti, bħal ħrafa, leġġenda, praspura, mit u novella. Imma x'inhi sewwasew id-differenza bejniethom? Fir-rokna li jmiss se nħarsu lejn il-ħrafa u naraw liema huma l-karatteristiċi ewlenin tagħha.
Il-ħrafa bdiet storja orali għall-fatt li kienet tingħadd mal-poplu. Il-poplu kienu kemm adulti kif ukoll tfal. Tista' tgħid li huwa ġeneru ta' storja rakkontattiv. għaliex kulħadd jista' jaqbad u jirrakkonta li fih li ma kellux storja vera. Fih tista' tgħid kienu jirrakkontaw b'karattri li mhumiex reali, karattri pereżempju ta' annimali, anke oġġetti li forsi jieħdu l-ħajja fihom u karattri li huma identifikabbli. L-ewwel qabel kollox huwa li l-plott huwa sempliċi. Il-plott Bi plot qed nifhmu bih li huwa l-istorja. Meta ngħidu li huwa sempliċi mela l-karattri qatt ma jiżviluppaw fih. Tara li hemm struttura li hija identifikabbli għaliex tibda l-ewwel bil-karattru l-prinċipali nistgħu ngħidulu l-eroj jitlaq mill-villaġġ tiegħu. It-tieni fażi tkompli billi jkun hemm ċertu sfidi fejn hu jkun irid jegħlibhom. U daw ikun għamilhom il-viljak, il-karattru l-ħażin. Wieħed kellu tlett itfal. Ħolmu ħolma waħda, li għandhom jagħmlu x-xini jimxi fl-art u jiżżewġu għand is-sultan. Telaq il-kbir u mar. Iltaqa' ma' mara xiħa u qaltlu, Fejn inti sejjer? Sejjer nagħmel xini jimxi fl-art. I mela, inti tagħmlu. X'għandek fix-xkora? Ħbież tal-ġimgħa. Tini ħobża? Ħallini minnek! Jarrak l-ewwel pass li tagħti tikser driegħek. Kisru u ħaduh għand missier. Il-fustani ġralu pal-ħuh. Kiser siequ u ħaduh ukoll. U mbagħad ikollna l-aħħar fażi fejn l-eroj ikun qed jegħleb l-aħħar sfida tiegħu, ikun qed jiltaqa' mal-viljakk u hemmhekk jakkwista l-premju li jkun dejjem xtaq. Kellu s-sultan xini li bilkemm kien iżomm fl-ilma, qallu issa għandek tmur u terġa' tiġi bih. Sejjaħ lil daka u qallu, Oqgħod b'żaqqek 'il fuq sakemm niġi. Dan qagħad u dak mar u ġie. Is-sultan mela żewġu. Mar bl-għarusa għand ommu u għand missieru u marru joqogħdu mas-sultan. Nistgħu ngħidu li l-ħrab għandha żewġ skopijiet. L-ewwel skop huwa li tagħti pjaċir, divertiment, u kif ukoll fl-istorja stess tkun qed tgħaddi tagħlima. Tagħlima morali bejn it-tajjeb u l-ħażin li magħha l-poplu jkun jista' jassoċja magħha. Fost il-ħrejjef popolari għall-Maltin nistgħu ngħidu li hemm il-ħrejjef li ta' ġaħan bħal pereżempju l-ġaħan u l-bieb u l-ġaħan u l-flieles. Hemm ukoll xi ħrejjef ta' Eżopu li pereżempju hemm il-ħrafa taċ-ċawla u l-volpi, pereżempju. Madankollu dawn iktar huma jafuhom l-adulti għaliex daż-żmien ħafna mit-tfal huma iktar qegħdin joqorbu iktar għall-ħrejjef Ewropew. Pereżempju nistgħu nsemmu bħal Cinderella, magħrufa bħala ċ-ċikla nfusha. Ħrejjef nista' ngħid li huma huma popolari għall-fatt li inti meta tirrakonta storja Fiha tinkludi kemm l-element fantastiku, kemm l-element maġiku kif ukoll allegoriku fiha. Allura l-fatt li inti qed issawwar dawk fi storja rakkontattiva, kemm lit-tfal u kif kif ukoll l-adulti, tiġbdilhom l-attenzjoni fihom. Allura qishom ikunu qegħdin jistennewhom dawn it-tip ta' stejjer. Fl-istess ħin qegħdin jitgħallmu minnhom ukoll. Huma parti mill. tradizzjoni Maltija, allura għandna nżommuhom bħala ġeneru orali importanti.
Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,